Ġeżutt libes il-kappell ta' rakkontatur u qasam magħna xi stejjer li minnhom tnisslu xi wħud mill-qwiel li wasslulna ommijietna u missirijietna. Jekk inti llum tgħid xi ħaġa u jien ngħidlek għid tappa. Sewwa nafu nittama li għadna nafu xi tfisser dik ma biex tkun taf sewwa trid ukoll tkun konxju tal-istorja tat-tifla u l-ġgant, le? Il-ġgant qabad tifla u kien itija kien jitmaħħa sewwa sakemm tismen ħajkun jista' jaqliha u jikolha. U darba il-ġgant għalla li t-tifla għalla smani ħana se ninżel fil-bira x'għandi ħafna ħaġ. Ħan ixrob ħafna. Issa meta ngħidlek it-tfali l-ħabel ħankun nista' nitla'. U din eh, fl-aħħar għalla Mari għal it-tfali l-ħabel. Dik qaltlu wej tappa. Għall-għappa, u qaltlu, L-ħabel skappa! U tefgħetlu l-ħabel fil-bir u bil-ħabel f'idu dan ma jistax jitla', sewa, u marret iċċempel il-pulizija u ħaduh il-ħabs imbagħad il-ġgan. Jiġifieri l-punt hu li biex tifhem qawl trid tkun taf l-istorja li hemm warajh, sewa. Ngħidu aħna anki l-espressjoni il-kbir għadu ġej, aħna naħsbu li toqgħod weħedha, imma fil-fatt il-kbir għadu ġej hi parti minn ħrafa wkoll. Illi illum tista' insejnija. Li mhux se noqgħod ngħidha issa nfittxuha fil-kotba. Ngħidu aħna meta ngħidu tal-aħħar ibaħħar. Ukoll hemm problema ta' xi tfisser din, x'iridu ngħidu biha. Tal-aħħar ibaħħar jagħmel il-bħur, jiġifieri jinċensa, jew ibaħħar isiefer. Sewa dik x'aktarx li hija espressjoni li tkun intqalet f'xi ħrafa antika li għandha storja, imma li ma llum intesit. L-istess ngħidu aħna meta ngħidu nurik il-qamar fil-bir, per eżempju, dik minn fejn xejja. Dik f'dal-każ miex miex semitika, għax it-Taljani jafuha, la luna nel pozzo, jekk tmur sqallija u l-Kalabria tara ħafna postijiet jisimhom hekk. Dik ukoll inti jekk trid tara l-qamar suppost li tolli wiċċek sewa u taraħ fis-sema. Jekk inti tarah fil-bir u jgħi u xi ħadd jgħidlek hemm hu l-qamar għax ikun qed jidħak bik, le, ġifieri l-qamar suppost fis-sema tarah, mhux fil-bir. Jekk tarah fil-bir ikun hemm problema. X'aktarx kienet tfisser qabel illi issa ssibu semek, issib insiblek kappell jġik jiena, nuriek il-qamar fil-bir jiġifieri nittrikkjak, ħa nuża dik il-kelma. Issa bil-Malti peress li dik espressjoni barranija saret tfisser Illi imbambalulek, dik hi kelma, meta kien jgħidu issa nurek il-qamar fil-bir, issa tista' tara x'se nagħmillek. Hekk kienet tfisser. Għax l-espressjonijiet jinbidlu, imma jkun hemm sfond. Ikun tajjeb ħafna naħseb jiena li nkunu nafu l-isfond tagħhom minn fejn ġej. Aħna għandna wkoll ngħidu aħna ċertu kliem illi juri għarfien ta' leġendi antiki. Ngħidu aħna ngħidu Marzu Marzellu, in-nanna ħarqet il-moxt u r-rixtellu. Illum trid toqgħod tfiehem u tiġġieled xi jfisser il-moxt u r-rixtellu. Imma il-moxt u r-rixtellu huma żewġ partijiet importanti mill-makkinarju tan-newl li n-nanna kienet tinseġ fuqu. Iva, ekku, hemm il-moxt ukoll u hemm ir-rixtellu anke fin-newl. Naf li rixtellu tfisser gate ukoll. Imma f'dal-każ tal-proverbju qed jgħid illi f'Marzu tant għamel bard illi n-nanna biex tgħix kellha taħraq parti integrali mill-makkinarju tan-newl li kienet tiddependi fuqu biex tilbes. Din hija parti minn storja qadima li magħrufa fil-Lvant tal-Mediterran. Illi x-xhur, xi kultant ma jkunx Marzu u ma jkun Frar, per eżempju, jimpikaw ma' xulxin, min se joqtol lix-xiħa. Kien hemm ukoll xi superstizzjonijiet jew twemmini li llum m'għadux daqshekk magħruf insomma. Dik illi kien jgħidulek in-nhar ta' Sibt, f'xi ħin jew ieħor trid toħroġ bilfors ix-xemx. Għaliex kienu jgħidu li nhar ta' Sibt il-Madonna taħsel il-ħrieqi tal-bambin. Allura bil-fors irid ikollha daqsxejn xemx biex nixxifa. U dina ommi kienet temmina ħafna pereżempju u n-nanna u ibqa' ċerti li b'xi mod jew ieħor sakemm ma tkunx veru sfortunat nar ta' sibt xi ħin imqar għal ftit toħroġ ix-xemx imra sħab f'Malta mhux hekk sakemm ma tkunx xi ġurnata ta'